Salam hemmä! Men Magtymguly Gurtgeldiýew. Şu gün çykyşymyň temasy Visa kart hakynda. Ýalňyşmasam şul aýdan başlap şu Türkmenistandaky banklar indi Visa karta pul salmak üçin okudy hatyň originalyny talap edip başlapdyrlar. Bolmasa öň şu okudy hatyň suratyny iberseň ýeterlikdi, ýöne indi bolsa kartyňa pul salmak üçin okudy hatyň originaly poçtaň üsti bilen Türkmenistana ibermeli. Ine şu waka bagyşlap şu gün şu biziň wiza kartymyzyň ýagdaýy hakynda we şoň meseleleri hakynda siz bilen paýlaşmakçym. Birinji wiza kartyň ýagdaýy hakynda aýdanyňda biz wiza karty ýekeje maksat üçin ulanýas olam her aýda ýüz elli iki ýüz dollar töwerek pul çekmek üçin. Başga zat üçin biz öz wiza kartymyzy ulanyp bilemizok. Onsoň indi Visa kartyň meseleleri hakynda aýdylanda, mysal üçin, ýönekeý meseläň biri, sen başga ýurda syýahat etýäň, ýa-da başga şähere syýahat etýäň, onsoň sende nagt pul bar, sen hem şu howpsuzlyk üçin öz puluňy bir kartda götermek isleýäň. Emma biziň Visa kartymyzda şu şu hyzmatam ýok. Biz öz Visa kartymyza hiç hili pul salyp bilemzok özümiz. Soňra ikinji mesele, mysal üçin sen Türkiýede Türkiýede bir işleýän bir migrant ýa-da student tapawudy ýok. Onsoň şu Türkmenistandaky garyndaşlaryňa ýa-da tanyşlaryňa pul ibermek maksadyň bar. Onsoň şu ýerde Aslynda öz visa kartymyzyň üsti bilen pul iberip bolmaly, ýöne ýene-de şu ýerde biziň visa kartymyz ulanyp bilemzok, visa kartymyzy ulanyp bilemzok. Soňra ýalňyşmasam arada bir waka-da bolupdyr-a şu Türkiýeden bir kişi Türkmenistana Dollarçyň müsürli puly berjek bolanda şo dollarçy şoň puluny alyp gaçyp gidipdi. Indi eger şu ýerde biziň wiza kartymyz işlemekçi ýaly işleýän bolsa şol kişi mümkin öz pulunam ýitirmezdi. Soňra üçünji mesele şu birinjä meňzeş diýseň bolýar. Üçünji mesele şo diňe Visa karta pul salmak diňe Türkmenistandan däl, diňe garyndaşlarymyz däl-de, başga ýurtlardanam visa karta pul salmak. Mysal üçin aýdaly, mysal üçin näme? Mysal üçin, ine, men Hytaýda okaýan, onsoň okuwdan boş wagtym men internetde işlejekmişim. Onsoň iş berýän kişi menden soraýar, meň visa kartamyň nomerini we aýlygy şoňa geçirjekdigini aýtýar. Emma şu ýerde biz öz wiza kartymyzy ulanyp bilemzok, sebäbi wiza kartymyz işlänok. Ine gysgaça şu meseleler. Onsoň iň soňuna aýtsam, hawa, bu meseleler çözülmeýän mesele däl. Şu eger gerek bolsa başga ýollaryny tap, başga ýollary tapyp hem şu meseleleri çözüp bolýar. Ýöne Şuny ýalap bir uşak düşek meseleler gabat gelende bilemok. Menä her gezek özüme sorag berer indi indi aýtýan Magtymguly haçana çenli sen şu wiza kartyň bolmalysy ýaly bolmalysy ýaly pasportyň bolmalysy ýaly Türkmenistandaky kanunyň işlemesi ýaly dälde başga bilemok başga gyşyk ýol bilen Ýaşarsyň. Gaşka haçana çenli ozaň biz ene şu zatlaň bolmasy ýalyla gyşyk ýol bilen ýaşarys. Pikir edip görüň. Şu meselelerim bir gün bir gün çözülmeli bor-a dogrymy? Şoň üçin indi iň soňunda aýtjak zadym watandaşlarymyzdan sizem özüňize şeýle sorag berýärsiňiz diýip umyt etýän. Sizem bilemok gowy durmuşda ýaşamak islegiňiz bardyr diýip umyt etýän. Eger şeýle bolsa, nesip bolsa geljekde Ýene Visa kart meselesi hakynda gürleşeris. Şoň üçin şunlukça şular, geljekde görüşýänçäk.